Үтүө күннэн! Бүгүн биһиги темабыт – сиһилии. Маҥнай хатылыаҕыҥ этии тутаах уонна ойоҕос чилиэннэрэ диэн тугу ааттыыбытый? Биһиэхэ тутаах уонна ойоҕос чилиэннэр диэн этии иһигэр баар чопчу ыйытыыларга эппиэттиир биэс этии чилиэнин ааттыыбыт. Быһаарыы биһиэхэ туһаантан тутулуктаах, ыйытыыны туһаантан туруорабыт. Ханнык, хайдах, хас, хаһааҥҥы, ханнааҕы. Ол аата быһаарыы биһиэхэ туһааҥҥа сыстар уонна туһаан хайдаҕын быһаарар. Кэпсиирэҕэ сыстар ойоҕос чилиэннэр толоруу уонна сиһилии. Өскөтүн толоруу, ойоҕос түһүктэр ыйытыыларыгар эппиэттиир эбит буоллаҕына, сиһилии биһиэхэ кэпсиирэ хайдаҕын быһаарар. Сиһилии хас даҕаны араастаах, бүгүн биһиги ол туһунан кэпсэтиэхпит. Этии ойоҕос чилиэннэрэ диэн инньэ гынан биһиги тугу ааттыыбытый? Бастакытынан, этии Ойоҕос чилиэннэрэ тутаах чилиэнтэн тутулуктаахтар. Иккиһинэн, кинилэр туһааны, кэпсиирэни тэнитэн, ситэрэн биэрэллэр. Үсүһүнэн, этии ис хоһоонун чуолкайдыыллар, кэҥэтэллэр уонна байыталлар. Төрдүһүнэн, биһиги санаабытын толору этэрбитигэр көмөлөһөр. Итии ойоҕос чилиэнэ эпиппит курдук быһаарыы, толоруу уонна сиһилии. Болҕойуҥ, бу ойоҕос чилиэннэр тус-туспа суолталаахтар, араас ыйытыыга хоруйдууллар. Холобур, быһаарыы Барамай дьүһүнүн, быһыытын, ахсаанын уонна туох уратылааҕын кэпсиир. Оттон толоруу ойоҕос түһүк ыйытыыларыгар хоруйдуур. Сиһилии, хайааһын ханна, хаһан, хайдах, тоҕо уонна туох иһин буоларын көрдөрөр. Болҕойуҥ. Быһаарыы. Туһааны быһаарар. Сиһилии, кэпсиирэни быһаарар. Сиһилии туһунан холобурдары көрүөҕүҥ. Тыаҕа барбыт. Бардыбыт. Ханна бардыбыт? Тыаҕа бардыбыт. Алтаттан саҕалыыбыт. Манна олоробут. Барыахпыттан ахтар. Үчүгэйдик үөрэнэр. Ыалдьан кэлбэтэ. Үөрэнэ барар. Манна ыйытыыларын көрүөхэйиҥ. Бардыбыт. Ханна тыаҕа. Саҕалыыбыт хастан. Алтаттан. Олоробут ханна. Манна. Миэстэни көрдөрөр дии. Ахтар хаһааҥҥыттан барыахпыттан бу кэми көрдөрөр. Так, үөрэнэр хайдах үчүгэйдик бу хаачыстыбаны көрдөрөр. Кэлбэтэ тоҕо туохтан ыалдьан кэлбэтэ төрүөт да ночолута причина диэн барар тугу гына үөрэнэм Дьэ мантан көрүөххэйиҥ, сиһилии ханнык саҥа чаастарынан биһиэхэ бэриллиэн сөп эбитий диэн. Бу саҥа чаастар үксүлэрэ бааллар, онон сиһилиини булар биир өттүнэн үрдээх уустук. Ханнык саҥа чааһа буолара ити арааһа элбэх эбит, ыйытыыта элбэх. Иккиһинэн, үрдээх судургу, тоҕо диэтэххэ, кини эппиппит курдук, кэпсиирэ хайдаҕын, быһаарар, ол аата хайааһын хайдаҕын быһаарар. Чэ, холобура, олорор диэн тылы көрүөхэйиҥ, бу биһиэхэ хайдах уларыйан сөбүй диэн да. Эттибит дии, миэстэ сиһилиитэ диэн баар, кэм сиһилиитэ диэн баар, буолуу сиһилиитэ диэн баар, төрүөт сиһилиитэ диэн баар уонна сорук сиһилиитэ диэн баар. Холобура, миэстэ сиһилиитэ ханна, ханан, хантан, хайа диэки, хайа диэкиттэн диэн, ол аата хайысханы кытта көрдөрөр эбит буоллаҕына, кэм сиһилиэтэ биһиэхэ хаһан, төһөҕө, төһө өр диэн кэми бириэмэни көрдөрөр. буолуу сиһилиитэ хайдаҕын көрдөрөр. Так, төрүөт тоҕо, туохтан маннык буолбутун эбэтэр буола турарын, буолуохтааҕын көрдөрөр уонна сорук туох иһин туох наадаҕа эмиэ тоҕо буоларын көрдөрөр дьону холобурга көрүөххэ олорор ыйытыыбытын туруордубут так манна ыйытыылары туруортан биэриэххэ уонна холобура миэстэ сиһилиитигэр ханна олорор куоракка олорор ханан олорор холобура ленин проспегар олорор да онтон да атын төһө өр олорор хаһааҥҥыттан олорор сарсыардаттан олорор хайдах олорор бу хаачество дии үчүгэйдик олорор туохтан олорор ыал дьон олорор маннык холобур баара уонна туох иһин олорор эйэ иһин олорор диэн холобур көрдүбүт Олорор диэн тылга биһиги сиһилии биэс арааһын барытын көрдөрүөхпүтүн сөп эбит. Биир эрчиллиини көрүөхэйиҥ. Эһиэхэ үөрэххит кинигэтигэр аҕа уһун иккис диэн сылдьар. Сиһилиини сөптөөх сиргэ илдьиҥ, ханан туруохтааҕын тугунан быһаарабыт диэн улаата дьай ньыматын булуохтаахпыт да. Бастакы ыйытыыны көрөбүт. Дьон тута ыалдьыттар кэлбиттэрин билэ охсон, кулуупка муһуннулар дьэ маҥнай тугу булабытый онтон тугу булабытый хантан ыйытыы туруорабытый сөп манна мунаарар оҕолор эһиги этиини барытын ырытыаххытын сөп этии чилиэннэринэн оччоҕуна олох сыыспаккыт сөп холобура кэпсиирэттэн салгыыр этибит дии буһуннулар тугу гыныл тугу гыналлар хайаатылар муһуннулар сөп онтон сиһилиини буларбытыгар туох ыйытыылары суруорара этибитий бунүнээҕи слайданы өйдөөҥ ыйытыы сүрдээх элбэх этэ хаһан муһуннулар кэм сиһилиитэ тута тута муһуннулар диэн ити сөптөөх ыйытыыны туруорда хата сиһилиини олох эндэппэккэ түргэнник булан ылаҕыт. Ол аата көрүҥ эрэ, биһиги бу бастакы этиибитин көрдүбүт, сөп. Хорудахпытын өссө биирдэ көрөбүт, сиһилиини сөптөөх сиргэ илдьиҥ диэн. Так, инньэ гынан биһиги тута диэн тылы, муһуннулар диэн тыл иннигэр туруоран биэрдибит. Оччону биһи этиибит маннык буолан таҕыста. Дьон ыалдьыттар кэлбиттэрин билэ охсон, кулуупка тута муһуннулар сөп манна майгынатан ити алта тиини оҥоруоххутун сөп саамай сүрүнэ туох диэтибитий дьайыы ньымата тугуй диэн началото способ действия тугуй мин ханнык формуланы дуу ханнык быраабыланы дуу тутуһаммын бу сиһилиилэри булан ылабыный диэн биһиги бүгүн Сиһилии диэн теманы кыратык таарыйан аастыбыт, кылгастык үөрэттибит. Кэлэр дьарыктарга көрсүөххэ диэри